Yoo, saa berɛ yi mekyia atiefoɔ nyinaa. Ɛyɛ nokorɛ sɛ mo ara mo adeɛ nyinaa na na ama ayɛ nsuo asaara a metɔ so mmiɛnsa a meyɛ Denkyira Ahemaa ɛna ɛndɛ me ne mo ɛreba abɛtwetwe nkɔmmɔ afa yɛ Denkyira man ho ɛne yɛn nyinaa yɛwura ne kuro Asenkrɔeɛ ho. Sɛ yɛhwɛ ahemanfoɔ ne ahemfo a yɛwɔ Ghana no, dwuma a dwuma a yɛredi wɔ yɛn nkuro nkuro mu no, yɛn no deɛ na yɛadwene yɛyɛ sɛ obi ho. Nso na mpanimfoɔ de wɔn ani si yɛn ho ma wɔhwɛ deɛ yɛyɛ. Ɛyɛ nokorɛ yɛhwehwɛ adwuma a yɛyɛ mu no, wɔma me abasobɔdeɛ ɛyɛ leadership and Governance, sɛdeɛ yɛbu yɛamambuo wɔ akwan nyinaa mu. Woyɛ ɔhene a, yɛwɔ nneɛma a ɛwɔ sɛ woyɛ, nneɛma a ɛni sɛ woyɛ, deɛ ɛwɔ sɛ wohu ne deɛ ɛni sɛ wohu. Nti wei ne nneɛma a ɔdɛɛfoɔ Otuu kwan kakra no, mede too m'akoma pono so sɛ mɛma nananom a wɔwɔ Denkyira a wɔbɛhu na wɔasɔ me mfe na apagya Denkyira man. Ɛɛ, yɛka sɛ woyɛ leader a, wo mpanimfoɔ a ɛbɛn wo na ɛma wo leader no tumi ba kan. Mewɔ mpanimfoɔ a wɔwɔ Denkyira a, ne mewɔ mpanimfoɔ nso a wɔwɔ nkyɛnkyɛn a biribi ani a wɔn nso boa wɔn de wɔn adwene boa na biribi ni a wɔde to sɛ bi aberewa yɛpɛ sɛ wei na wadaworo ma woyɛ yɛ panin no yɛbɔ mmɔden ara sɛ yɛyɛ ne pagya de nkyɛnman anim nti mewɔ saa aboafoɔ no saa aboafoɔ no na wɔn boa me na biribiara a yɛtumi ayɛ wɔ de nkyɛnman mu ɛyɛ dunkwanɔfe ne dwekwaa no ɛtumi ɛduru sɛdeɛ yɛhuni. Nti m'aboafoɔ na wɔboaa me ma yɛduru mpɛmpɛnsoɔ yi. Sɛdeɛ wonim no, baabiara, aban asoɛeɛ o, baabi biara no, yɛwɔ problems wɔ hɔ. Na ɛno nti na ɔman no so no nti no, yɛwɔ ɔhene biara ɛdeda ano wɔ nkuro nkuro no so no. Nti ɔhene a onya problem anaasɛ o face challenges no a ɛboro no so no, ɔde ba akonya kɛseɛ no anim ma yɛhwɛ na yɛboa ma yei ɛtɔ yei. Nti te sɛ uh, efie ma nso nketenkete fa asasesɛm ho, awaresɛm ho, akonyasɛm ho, Akonyasɛm no ayɛ a na baabi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ woba akonya kɛseɛ no, ɛfiri sɛ akonya kɛseɛ no, ɔno na ebi a ɔbɔɔ saa akonya no a ɛyɛ kɛseɛ baako, ɛna ɛwɔ Buroni kasa mu anaa Pɔtɔ kasa mu, ɛwɔ ne branches. Nti sɛ wɔn efesi any challenges a na wɔn ntumi a, wɔn kɔ akonya kɛseɛ no hɔ kɔbusa ho, anaa nso wɔn de ba akonya kɛseɛ no anim na yɛma wɔn akwankyerɛ. Nti sɛdeɛ wonim no, wohwɛ aban a, President wɔ hɔ, ɔwɔ ne ministers, ɔwɔ ne deputy ministers, ɔwɔ ne chief executives, ɔwɔ MCEs. Saa na yɛn nso ahemfo yɛ deɛn no ɛte. Nso ne nyinaa no akyi no, deɛ ɛbɛba biara no, yɛtumi boa ma nkonimdi ba. Deɛ ɛbɛboro nananom so no nso, yɛtumi ma ɛkɔ court sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmara aban mmara nso bɛdi akyire. Denkyirafoɔ ɛnyɛ sɛ yɛnka yɛ asɛm. Sɛdeɛ denkyira yɛagye din no, wopɛ denkyira abakɔsɛm a ɛwɔ sɛ wokɔ na wokɔkɔ bisa. Ebia ne sɛ wopɛ sɛ wote biribi firi denkyira ho yi, waba. Wobaa yɛbɛka akyerɛ wo. Ebinom nso wɔafa wɔn ho sɛ gyama wɔn ara na wɔyɛ denkyirafoɔ nti deɛ wɔpɛ no na wɔka. Yɛka denkyira denkyira denkyira yɛnyɛ fantefoɔ. Yɛyɛ wɔ central region. Wohwɛ apa denkyira a ɛwɔ adanse ɛna dwokwaa ɛbɛn cape coast nanso. Yɛwɔ central region no no nkyerɛ sɛ yɛyɛ fantifoɔ. Wohwɛ central region a, yɛwɔ asenfoɔ wɔ mu. Wohwɛ central region a, yɛwɔ efutufoɔ wɔ mu. Wohwɛ central region a, yɛwɔ aman aman twifo, mmɔkwaa, wɔn nyinaa wɔ central region. But region no na yɛwɔ mu, ɛno no nkyerɛ sɛ. Yɛyɛ Fantefoɔ, yɛyɛ Twifoɔ ankasa ankasa ankasa ankasa. Wopɛ Twifoɔ a, ɛnneɛ na woahu Denkyirafoɔ. Te sɛ deɛ woka mining companies ɛwɔ Denkyira. Wohwɛ Clough ɛdi nkan baeɛ a, na ɛwɔ Denkyira. Hwɛ Ayamfre Perseus ɛwɔ Denkyira. Kakum National Park ɛwɔ Denkyira. But because sɛ region no, Yɛ sɛ central region central region ɛnu nti nneɛma a ɛwɔ denkyira no central no aka ahyɛ ɛka hyɛ wɔ ano but ɛnka nhyɛ ɛwɔ yɛ kɛseɛ yɛ mu because obi a ɔyɛ denkyirani bi a ɔnim sɛ ɔyɛ denkyira ɔnka sɛ ɔyɛ fantini ɔyɛ denkyirani. Ɔdɛɛfoɔ Aboampɔnsam, ɔyɛ me wɔfa, ɔyɛ me hene, ɔyɛ m'adeɛ nyinaa. Meka sɛ ɔyɛ me wɔfa a, na deɛ mekyerɛ ne sɛ n'akyiri ba direct akwantene ne me maame. Ɔdɛɛfoɔ Aboampɔnsam, menyini no, n'akonta ne me papa, ɛno nti ɔne me papa na wɔtetee me. Mekɔ sukuu a, mekura me wɔfa. Me ne me wɔfa na ɛtenaeɛ wɔ me nteteɛ mu. Ɛbaeɛ ara kɔduruu sɛ akonnwa no tɔeɛ no, me wɔfa yi ara na ɛde me sii akonnwa so. Medii akonnwa, ɔhui sɛ akonnwa no a medi no nyɛ akonnwa ketewa a ɛwɔ sɛ metena hɔ, ɛno nti ɛwɔ sɛ menya suahunu bi. Nti me wɔfa yi dii m'anim kɔɔ UCC kɔpɛɛ kwan maa me ma mekɔsuaa adeɛ. Mensua adeɛ no mu no ara ɔbaeɛ bɛbɔɔ me kyidɔm wɔ berɛ a ɔse ɔbɛyɛ ne masters sɛdeɛ ɛbɛyɛ a m'ani nyɛ me yaa mewɔ hɔ a na waba ɛte sɛn mewɔ faase ɛte sɛn Ɔdɛɛfoɔ bɔ mposem boa me wɔ kwan bebree so. Ɛna mete hɔ a, mete hɔ ma ɔdɛɛfoɔ. Sɛ mekasa anaa sɛ metumi anaa sɛ metumi ayɛ adwuma sono bi aboa denkyiraman a, ɛyɛ ɔdɛɛfoɔ. Ɔno ɛna hyɛɛ me saa nkuran no. Ɔma me te sɛ meyɛ ɔbaa, nanso akonnwa no a mete so no, ɛnyɛ ɔbaa saa. Ɛno nti, sɛ meko a, me nkonko menim sɛ meyɛ barima, ɛfiri sɛ akonnwa no, ɔbaa na ɛdi nkan ɛtena so. Mmerɛ bebree mefi Nkran na meba na mekɔ me wɔfa hɔ a, deɛ mede kae no ni, sɛ ɔno ɔdi nkan hu me a, ɔfrɛ me. Na frɛ a wɔde frɛ me ni, Me nko ara me wɔ faase na magye so, me nko ara me wɔ fa. Ɔdɛɛfoɔ Boampɔnsim, meka ne ho asɛm a. Adeɛ bɛkyea asan asa wɔ ma wareɛ mu sɛdeɛ yɛyɛ bɛrima ɛfiri sɛ ɔyɛ bɛrima sɛdeɛ ɛwɔ sɛ yɛware ɔkyerɛkyerɛ me sɛdeɛ bɛrima ɛyɛ wadeɛ a ɛnni sɛ wotwe ne twan ɔdɛɛfoɔ kyerɛ me sɛ sɛ ɔdɛɛfoɔ deɛ meka a ɛm sɛ mensono ne mebrɛboɔ nyinaa no firi ɔdɛɛfoɔ, ɛfiri sɛ ɔkyerɛɛ me deɛ menyɛ sɛ meyɛ ɔbeasima na mesan yɛ denkyira nyinaa maa me. Ɔyɛ me wɔfa, na sɛ yɛba ne fie a, ɔyɛ me ba. Nneɛma bebree. Wamfa me sɛ ɔyɛ wɔfa, ɔfaa me sɛ ne ba ne me. Nti nsɛm bi koraa wɔ hɔ a, anaa nkɔmmɔ bi wɔ hɔ na ɔne me redi a, Ne yere bi ba no bɛte sɛ ɔne me di nsɛ saa nsɛm no a, deɛ ɔka ne sɛ, ee ɔdɛɛfoɔ, nti wodeɛ biribiara wobɛka akyerɛ wo hemaa. Yɛwɔ yɛ special nkɔmmɔ a yɛ a yɛdi, nkɔmmɔ a yɛbɛsere ɛkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛnya sika, sɛ yɛhia sika ne yɛde ayɛ adeɛ a, mewɔ fa ase, ne yɛbɛda yɛnya sika. Ɔne me dwen, Nti ɔdɛɛfoɔ deɛ, mennim deɛ menka mfa ne ho. Na mmom woyɛ adeɛ nso na ɛnyɛ deɛ a, ɔbɛ discipline wo papapa, ɔbɛ keka n'adwene akyerɛ wo ma woahu sɛ deɛ woyɛɛ no woanyɛ adeɛ. Saa berɛ yi meto nsa frɛ denkyira ne biara a ɔwɔ baabiara. Denkyirafoɔ no yɛayɛ sɛ Jewfoɔ, Ɛno nti Ghana man mu deɛ be ekuro bi ani hɔ a denkyira foɔ anim. Saa bere mi to nsa fɛ denkyira foɔ a mo wɔ beebia mo a mo wɔ akpla o mo a mo wɔ vomi mo a mo wɔ asanti memu mo a mo wɔ ɔkye memu mo a mo wɔ beebi bia aburokye beebia denkyira foɔ wɔ bia saa bere yi ɛyɛ yɛwura na kwankogya. Saa bere yi, ɛsan yɛ home coming. Ɛwɔ sɛ obiara bɛ fie ɛbɛhu deɛ ɛrekɔ so. Ɛno nti meto nsa sɛ obi biara mmra. Yɛn nyinaa yɛmmra na yɛmmɛbom, yɛmfa ɔdɔ baako, akoma baako, na yɛmfa nkora yɛ wɔfa. Saa na meto nsa frɛ obi biara sɛ woyɛ denkyerɛni, sɛ wonyɛ denkyerɛni, sɛ yɛwura ɔbɛsomee. Wansom amma Ghana man anaasɛ wansom amma Denkyiraman nko ara, ɔsom maa Ghana man. Ɛfiri sɛ mekae berɛ a Nkrumah abrɛ so ɛkɔbaa sɛ Nana no tumi a ɛwɔ wɔn nsam no, Nkrumah yɛɛ sɛ ɔregye ɛfiri wɔn nsam no, ɔdɛɛfoɔ ka ho, ɔka ahemfo no a wɔkasa tiaeɛ no ho. Ɛno nti ɔdɛɛfoɔ no wamma mma Denkyiraman. Ɔbɛma Ghana man nyinaa. Constituent Assembly, Fourth Republic, ɔdɛɛfoɔ ka ho. Ɔdɛɛfoɔ bɛyɛ nneɛma bebree. Ɔdɛɛfoɔ no na ɔyɛ obi a ɔtu fo. Na ɔpɛ kabi ma menkabi aban. Ɔdɛɛfoɔ nso ka ho. Ɛnna ɔkaa sɛ ɔmpɛ sɛ ahemfo yɛde yɛn ho hyɛ aman yom. Nti ɔdɛfoɔ nyɛ denkyira hene nko ara, ɔyɛ ma Ghana man nyinaa. Nti sɛ ndɛ yɛkora yɛ awurade a, na ehia sɛ agonafoɔ a wɔwɔ baabiara, denkyirafoɔ a wɔwɔ baabi biara ɛne Ghana man, obiara mbra na ɔmbɛboa. Wei ne me nkra a mede rema obi biara. Saa berɛ yi mede nnaaseɛ mede rema Ghana man panin, ɛfiri sɛ nhyehyɛeɛ a ɛgu akwan so nyinaa no, yɛne no no na ɛtenaa ase yɛdwene ho na ɔmaa kwan sɛ saa berɛ yi yɛ berɛ a ɛyɛ ma no. sɛ yɛbɛgya yɛn wura kwan. Nti yɛda no ase wɔ mmoa a ɔne n'aboafoɔ wɔaboa yɛn. Parliament, yɛde krataa kɔɔ hɔ, wɔn nso yɛde nnaseɛ ma wɔn. Yɛnim sɛ ɛberɛ no so wɔbɛba aba abɛboa yɛn. Yɛsan yɛkɔɔ ɔman panin dada. John Agyekum Kufuor hɔ. Yɛda no ase ɛfiri sɛ ɔde ne nsɛm ɔde ama yɛn. Ɔno ɔyɛ denkyireni na sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛnim no wakasa afa ne denkyira ho. Yɛda no ase. Saa na ɔmanpanin dada nso ɔyɛ Mahama. Ɔno nso mpanimfoɔ akɔ hɔ. Political figures, eh, me traditional council, mmoa a wɔboa wɔ deɛ Yɛn FEMI, ɛyɛ Planning Committee, ɛne nananom ahokeka a nananom akyerɛ wɔ yɛn wura no akwantuo akwangye yi ɛboro so ɛne yɛ sponsors Precious Mining, GRA, Exim Bank, um, Adonko, Geehawk eh, other other sponsors sɛ sponsors ne deɛ mentumi mbobɔ sponsors a wɔn a wɔn sponsor yɛ no ɛdɔɔso kasaprɛko um, ɛne oth- other mentumi mentumi mbobɔ saa sponsors because ɛdɔɔso day in and day out na wɔn ɛreba eh, ministry of transport aba aba aba abɛboa yɛn adom Adom TV three nso gu so dendendendendendenden. Graphic, wɔn nyinaa yɛ sponsors a wɔtaa yɛ akyi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a dwumadie yi wɔn a wɔntumi ntutu wɔn nan mba Denkyira kurom no wɔn nyinaa wɔbɛhwɛ. Nti saa berɛ yi megyina afidie yi so meda obi biara ase wɔ mmoa a moyɛ na mode aboa saa na mediafoɔ nso a mo Sɛ mo adagye na mo ne nananom twetwe nkɔmmɔ no nso, meda mo nyinaa ase wɔ mmoa a mode reboa adawufo a yɛadane nkyerɛ a, yɛda mo ase.